Jara mag wuora, jodala mageno, agone Ruodhwa kendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo majaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nadi ma Jehova Nisi, Jehova Adonai, Jehova El Gibo olose thuoloni. An mawuoyo kodi nyinga Pasta Goro Ongaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bahati Ministries Rain Ler e piny Kayole. To kapok wawacho wach moro amora jara mag wuora, to wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasach polo kod piny duong'. Jehova mar polo gi piny nyarombo, chunya odendi jakondo mula. Erokamano kuom loso thuolo ni mondo yal weche ni ka kinde pod nitie mar kuom Yesu. Amen. Jera magwara, adhi wuoyo kodi kuom ng'ielo kidi. Kidi mochung' e nyim dhorangach. Kidi mochung' e par ng'ato. Kidi mochung' e ohand ng'ato. kidi mochung' e tedo mar ng'ato, kidi mochung' e kend mar ng'ato, kidi mochung' kata ohand ng'ato. Jehova chika okinyi ma kawuono mondo awuo kuom ng'ielo kidi. Adhi wuoyo e ndiko mawuok e Mariko apar gauchiel matindo ang'wen Mane kama Jehova Nisi, Ebeneza, Elgibo, Jehova Shalom chiko mondo awuoye okinyi ma kawuono. Mumba kona niya, asomo gima ondiki e Muma Maler mar Nyasachwa chier mar Yesu Kristo, mano chier mar Yesu jakondo mula muga mano kelonwa warruok kod rembe mano chwere bao mumba kona niya, par, uh, marika par gauchiel matindo ang'wen To kane gitieko eh, giting'o wang'gi, ne gineno ka kidino oseng'iel dire matindo ang'wen we adogi ariyo wang'e ne gichopo kar liel gokinyi mang'ich chieng' jumapil ka chieng' wuok to kane pod gin e yo gidhi ne gipenjore niya o oh, ne gipenjore niya ng'ano mang' nong'ielnwa kidi moloro godho liel ne gipenjore niya ng'ama nogolnwa kidi moloro godo dala ne gipenjore niya chandruogni to osemakowa ndalo mang'eny ma nyaka kinde kwere ne wayude nyaka babawa oyude babawa ekoro ti koro we ng'ama nong'ielnwa kidini mano muma gimondiki ng'ato wuotho ka dawo openjore ni to tuo mamako dalawani tuo mamako nyathiwani tuo momako jaodani tuo momako chiegani ng'ama nong'ielnago oko samoro wuoyo gi ng'at mosewuotho matemo siptandni mochako doke moro ni mogole e kenya waka mochako tere pinje maloka imanyo kaka ding'iel kidi kigolo kuome oko kidi omoko kidi otamore ok nyal sudo samoro wuoyo kod nyarwegi oseteme dag ni mochako teme dag cha otemo ni mondo oyudie kwe kidiluwo bang'e otamore ni ok onyal yudo kwe samoro awuoyo kuom ng'ato man go ala otemo mondo mi osudi mondo mi ngimane olokre nodhi oketne kidi modhi omoke ohala ohala kata tem to kungore gi ume ka gima ni kod ndulume kawuono wakelo komeko chier mar choke nyakwar joka jese Yesu kende morome musalaba mane jawacho niya, biuru joma ogangre gi misike mapek, abiro miyo uyweyo kata ne ni kidi mane oket sa adi tich adi, abiro miyo uyweyo kata ne ni kidi mane oket ka jomage nochung' e nyim dhorangach, kata ne gichung' e tok pacho. Nitie Yesu kome e kor ora mang'ongo, onyalo golo kidino sani kata kawuono e dakika mwachung' e kani, ma kane ich maremo no kawuono En e kidi ma samoro osebedo ka sando kit ngimani. To nitie Yesu duoko ma nyalo kelo duoko, nyalo duoko geno kama geno norume. Odonjo dala gi Lazaro ma Jabethania. Oyudo ka ywak kod nduru opong'o pacho. Mane jawacho ni ng'ieluru kidi no oko. Ae to ugol nyaka gik motwe godo monalo godo Lazaro. Wawacho ni kidi ni biro gol sadi, obed kidi mar dhier, obed kidi mar gope. E nying Yesu ja Nazareth, e nying Yesu ja Nazareth, e nying Yesu ja Nazareth. Ere go ng'ama wacho ni kawuono ni nyaka gope motweya godo kidi mochung' e mbelana mag gope pile kod pile ma ane miduong'ona okinyi tama kata mana luwo yore moko nikech ka luwo kuondego eko to jok man gi gopgi ng'iya ng'iya marach pile pile gioro nyaka nyithindo ira kawuono wakelo yesu chier mar choke jagalili mumba kona e jeremia prariyo kod adek matindo prago chiko Wachna chalo mach, wachna chalo nyundo, obiro baro lwanda matindo tindo. Ere ng'ama wacho niya, nyaka lwanda manoketi mar mondo mi ng'ato siko nyuomo osiptal pile kaka ng'ama yuok nyuomo dhako. Kawuono ni waduo toye gi nying Yesu ja Nazareth, merwa ting'a ting'a badi malo bende wach niya kidi ma noket ni e dak momiyo kwe onge e dagno kawuono wakelo yesu kwe kawuono wakelo yesu jamrerwa manyalo chango nyaka kidino mano odonjo e piny ismomiyo piny ijino isiki madho ni fwagro pile kod pile wakelo yesu duoko gokinyi sani wakelo jamrarwa kata kidino nokete tok dala mano onega ng'o noyang' ang'o kawuono wan kod yesu meja rembe pod numu kata kawuono ni rembe oingo remb rombe mano yesu amwageno en kanya kwar joka jese erego ng'ama wacho niya omuga abiro iri sani Mumba kona niya e kwar prario ga ngwen matinda bunia matinda boro ni teko ni chalo teko jowi manu chier mar choke ja kwar joka jese ma yesu ratego ana wacho niya sama jehova otimo ne ng'wono mamiye nyathi miluongo ni samuel janabi sama ne jehova otimo ne ng'wono To Ana ka koro gochonga piny olamo, oting'o bedene malo ka pi wang'e mol kalakala. Ogo ni Jehova erokamano nikech ayany mane oseyanye godo. Merwa kawuono ni biro ruchi nyaka yany mane oseyanyi godo ni in iwuon. In apoyo madichuo. Sama Ana ne go erokamano, to wacho ni Jehova nisi, in ema inyalo keto nyaka joma ji ochayo machiem gi ruodhi ere ng'ama wacho niya kata nolorna gi kidi marang'ongo to jehova ibiro keta machiem gi ruodhi dalawa mabati biro rieny odwa gik maonge biro bede kombe maonge oda jehova ibiro kelo wang'eyo ni jehova nyasaye ma jalok nying kaka niloko nying jakobo ma wuod isaka lokie nyinga kawuono golie kidi moloro noa golie kidi momiyo kanyal ting'o nyathi atienda kane iloko nying sarai miluonga ni Sara mobedo mine ng'ata Jehova pok odeko mondo itimna ng'wono Jehova pok odeko mondo ipar par merwa pok odeko mondo itimna ng'wono pok odeko mondo ijola kama pinyni okwame koda ni ruodhwa duong' odok ni Janazareth ondike Isaya prabich gi ng'wen matinda apar kod abiriyo onge gir lweny molosi mondo inyi mano inyi bed ni gir lweny nolosi gotieno kata odiochieng' bed nolose godhiambo wan kod jehova manyalo muko ondike isa e prariyo gariyo matin pragaro bich ni chieng'no musumala mane oguro matek nopudh oko kawuono ni kidino kata nokete tich adi sa adi ibiro pudho musumandeno we asomie gima ondiki e ose aboro matindo abiriyo wacho niya jo Israel chweyo e amo to kayo kalausi gimomiyo iketo ni kidi mondo nyithindi kik yud gimoro amora gimomiyo iketo ni kidi mondo kik iting' nyathi e tiendi ichwoyo yamo tika kalausi gimomiyo iketo ni kidi iteda teda to tedogo mondo oriembie ma to chak oriembie ma to chak oriembie ma joma notimo mano to buyo ka nyiero pile kod pile giwache kaka jar jokang'ane ok nyal dak kamoro gin ema gikwongo kelo nyaka ripode piyo piyo ni be ung'eno riembe kucha be ung'eno gole kocha bung'eni wud ng'ane nyaka dhako ma nyocha nokelo cha bunge noseweye matiende niya joket kidi dwaro ni mondo michuo e, ika ichuo yamo tika kalausi to kawuono wakelo yesu geno wakelo yesu dwoko molimo molimo wuoyi e piny jogerasi e liete mag jomotho koting'o nyaka okapu e toke moting'o losruok mag dhano kaachiel kod opoko rabolo gi maembe motop kanye modhume kisungu madongo dongo to sama noromo kod yesu dwoko muga ja paradiso yesu jadwok geno kane ma maneja nosire ting'a ting'a badi wach ni jatend lweny kata nokedna kidi marang'ongo kane ireso wuoyi e liete jomotho yesu abende lima kawuono kane ilimo lazaro abende lima kawuono kane ilimo sakayo mane nie wi yath Zakayo ma nyadundo ma gik mabeyo ne ok onyal chope. An bende kawuono we mondo lim dalawa, sami limo dalawa gik maonge japuonj, we mondo mi obedie dalawa, kata mana nyithindo maonge oda Yesu we mondo obedie gik maonge go japuonj in godo, ondike muma niya, in e chakruok kod giko, Rabi timna ng'wono. Mumba kona Asomo gi mondiki e ywagruok ariyo matindo apar. Samoro awuoyo kod ng'at ma ywak mawacho nasetemo asewuotho koni kendo atemo koni samoro awuotho wuoyo kod ng'at ma lwete osedongo nono temo motamore nitie nyako manotemo higa apar kod ariyo ka iye chwe tubu tubu To sama noromo kod Yesu daktari osiptal mang'ongo jabaro nam chier mar cho Kenya kwa joka Jesse mane sama ich mane remo norume gi kanyo ere ng'ama mako iye kawacho ni ruoth kawuono ni kane reso nyako ma iye osechweri gri apar kod ariyo ma mifuolone ni kuome malwang' ni ema nodong' kobedo osiepene nyaka jodalagi samoro ne ok nyal bedo kode machiegni nikech mwandu mag dala noserumo mumba kona ni nosetemo juoke mopogore opogore jothiethe mathurgi nitie mano chamo yo rombe nitie mano chamo diek nitie mano chamo dhok samoro pesa nosingi nitie nyaka moko manodhi nyaka e miechgi ma samoro gima ne inyalo warego ne tamore to sama noromo kod yesu dwoko sama noremo kod yesu nyamrerwa jatend lweny o mane saba ich kach kod rem mar ich norume mogo saruto piyo piyo Enga mawacho ni Yesu kawuono ni akelo iya. Japuonj akelo kora akelo wiya. Akelo school fees mag nyithinda akelo koso pi tichna. Ating'o papers na kawuono jatend lweny kaka nyalo paro joma kwamo Yesu par papers na. Japuonj kawuono ni igolo na wich kuot koda chaye momaka pile kod pile. Mumba kona e ywagruok ariyo matindo apar we asom gima ondiki jodonge obet piny moling thi dala moketie kidi jodongo bet maling thi ka gikumo ka gimako lembgi kasa piny dhi lil kama to dogo ng'iyo mana oko kuonde ma yawuoyi mane onego bed ni resogi mago ne maram osekawo modong' kod nyikwayo samoro nyiri mane ogeno ni chieng' moro nopare mano go tong'o seche mane opuonjo ma mama nodhi otwe nyaka leso e nungone mage ma sa kawuono ne piny oloro negi nekech nitiere nyaka jasigu mane okelo kidi moloro godo Nyithindo kelo mana nyaka nyikwagi ema gidong' godo e dala to gidok ne mama wacha ka doga tema hapa. Kawuono wacho nondiki Jokolosai ariyo matindo apar kod ang'wen ni norucho gima nondiki ma notweyowa. Ere go ng'ama wacho ni kawuono ja paradiso Yesu timona? Japuonje kawuono ok adong' ka nitie wuoyi ma nolewo higa piero adek kod aboro e dho yawo. To sama noromo kod Yesu chier mar choke, sama noromo kod Yesu daktari, sama noromo kod Yesu nyamrerwa. mane sama chandruok mane otime higni pradek godaboro norumo mari osetimia higni adi kidi noseloro ni higni adi inie miting'o mari tiwacho ni ini oseloro na higani oseloro na higni adek oseloro na dweche ang'wen to kawuono ndike jeremaya prariyo gadek matenda prariyo gochiko ni wachna chalo mach wachna chalo nyundo bro baro lwanda matindo tindo lwanda noketa nokete gi ng'awa akelo yesu lwanda kawuono akelo jakwar joka jese yesu komeko bom mang'ongo ang' nobare sani gima tek nokele ne yesu wa gima tek nokele ne yesu wa gima tek nokele ne yesu wa e ich kaj nokele ne yesu wa chandruogo nokele ne yesu wa dhier nokele ne yesu wa aseye nokele ne yesu wa Muma wacho niya, gisebuko wigi gi buru, jaduong' wuotho ka dawo. Wacho niya, nyikwa mama nageno ni noresa, mago kawuono onge gilal nono, gilal miro nolor ne nyithinda te machayo donje dala Mumakona niya, kendo girwakore gi piende gugru. Nyi Jerusalem bende okulo wigi piny. Samoro awuoyo kod nyar ng'ato mawacho ni awa asetemo kata mana dak mine natemo ni dak asetemo jodalawa otama atama ok ok notamre nitie Yesu kifungu merwa ok osetamore nitie yesu kwe geno nitie yesu dwoko bie bie kawuono de ka pi wang'i mol kala kala nitie yesu dwoko mabiro dwoko gima nade ma ajuoke notamore ni ok nyalo dwoko kama notamo gwen manoyang kama notamo rombe manoyang kama notamo dhok manosingi nitie jehova nisi adonai ebeneza el gibo ng'at mane opudho jo-Israel kagolo e jela e piny Misri e loch mar Farao e lela. Wacha wacha ni kawuono kidi ibiro goli oko. Kawuono ni aneno Yesu ma jatimo ng'wono ne joma kwamo. Obiro resa kaka noreso jo-Israel kogolo e jela. Ka noparo Josef mane otwe mane otwe rwako kunguru modhi oter modhi orwako lewni mag prime minister. Jehova inde mchenja inyalo loko nyinga kata kawuono. Pok odeko mondo imiya nyathi ating' e lweta. Pok odeko mondo ayud oda. Pok odeko mondo adag gi dhako. Pok odeko mondo ayud tich. Pok odeko mondo dalawa ilok nyingwa. Duong' odog ni wendo. Mumba kona ne aseywak ahinya. Mano yagruok ariyo matin apar gachiel. Mi wang'a ore kendo iya nyawni. chunya bende chandore malit be an gi ng'at ma chunye chandore nikech kidi manolorne godo be erego ng'atno erego ng'atno sani moting'o badeno wacho ni chunya lit kata gokinyi kawuono chunya lit kata sami neno wantie kani chunya lit oda onge kwe chunya lit oda onge mor nyithinda te onge manyalo resa dalawa onge kod kwe dalawa omukore tende aonge gi nyinge koro gweng' wan kod nying mana mag aseye kod achaya kawuono ni ng'ato chunye lit wacho ni ohanda ni asetemo to tamore yaye chiega ni asethiedho tamore yaye gima timo chwora ni asetemo tamore nitie yesu dwoko kawuono merwa biya biya kimol kala kala nitie jadwoko geno yesu wendowa en ka gokinyi onyalo reso ng'a mokwame anete en ka onyalo reso ng'ato mokwame mudho en ka yesu jabarona omuga mane joote nochiewo sama nam nogingore matek mapaka noting'ore malo samoro yamono niluonge niya ni nyakoyi samoro niluonge ni kus ok ichandwa ni en kidi mane mane oketi mondo mi notiek joote gima joote notimo sama gine gineno ka yamo nosemomoro wang'e ochimogi e lela ne gichiwo Yesu. Ere ng'ama dwa chiwo ja paradiso sani? Wacho nomuga achiwi nikech gima omoko e dalawa, achiwi nikech kidi mapek momako iyani, achiwi nikech gima omako nding'ani, achiwi nikech gima omako ohandani, achiwi nikech gima omako na nyithindo. Japuonj achiwi kawuono. Mumba kono niya, rawere gi nyithindo mayom nong' notero kendo gipodho e wang' yore mag dala ng'ama podho en ng'ama gige ne olwarte gen orumo ne erego ng'atno sani wacho ni japuonj idhi timo na ng'wono adhi apar gabich yaye jerusalem ji duto makadho buti pamo lwetgi ka seyi samoro osechopo nyaka kama seye koro donje nyaka e plot kama idake nyaka e kind mon man ukendugo nyaka ywa wuoyi mane idongogo kata kaka ging'iyi ok ichal ne gi ng'ama ne yombogi e klas bende kata kiwacho ni ne giyombogi be ok chal godo to kawuono ni ting' ating'a badi wach ni jehova ka ni irucho gi mondiki to ruch gi mondiki kuma kawuono budho musumande mogur kuma kawuono nyaka gimoro amora molierie gigo eko Gol kuoma kawuono jatend lweny, miya nying manyien kaka ne miyo Jakobo ma wuod Isaka, miya nying manyien kaka ne miyo Josef ma wuod ma wuod Jakobo, miya nying manyien jatend lweny kaka ne miyo Ruth, kaka ne miyo Ruth mane dhako ma chiliel, mane fulo mano oduma mane oketi chien, to Jehova ne ywayo Ruth miketo mbele mobedo wuon puodho ma nyaka Boaz be- bende. Samoro Boaz koro nomiye buk, en ema nondiko godo nyaka jok ma koro ne biro. Nitie Jehova ne mchenja onyalo loko nying ng'ato kawuono. jawilo osiptal moro ni to dhie moro ni jehova nyalo loko nying'no kawuono ma nyaka tuono nyalo go sarute nyim yesu ja nazareth ka noparo wuoyi molayo higa pradek gaboro pok odeko mondo otim ni ng'uono ka noparo nyako ma iye nochweri ga par gariyo pok odeko mondo otim ni ng'uono ka noparo sarai ka higni oniang' merwa pok odeko mondo iting' nyathi e tiendi ka noparo ana mane nyiero kod penina pok odeko mondo otim ni ng'uono wang'eyo jehova manyalo siro ng'ama okwamo Ang'eyo Jehova manyalo reso ng'ama olawo. Nitie wendowa. Yaye Jerusalem, ji duto makadho buti pamo lwetgi ka seyi, gisicho kendo gitwenyo umgi ka gipenjore niya, adier ma e dala mane ji luongo ni dala maberie moloyo, samoro dala une nitie dhok kanye ma samoro ji ne nyi ome ome nyako wuoyo madhi muonogo e miechgi kawuono dalano odong chwata dalano odong' buga yawuoyi mane nyalo reso dalano mago norumo moko maram notero moko nolal nono nitie jehova kaka wuonone ma wuoyi nyim dhorangau owacho ni nitiere geno muma wacho niya kendo ni dala mokelo mor ni piny ngima apar ga auchiel wasiki duto yanyi marach kendo jari samoro kidhi kata e chama mag mon weteni ionge kata law mirwaki kata mama ni bende kamano olokore ajara olokore ase kata mana tich samoro chuori onge go samoro jaodi onge nyathi mano olokore ayanye fureji kobiro to jingia kolak iwe ni nyieru kodi kar nyieri nitie jehova ma jaduok geno merwa kela kela ywak ni irbe jehova sani nitie nyasaye ma jaduok geno Mumba wacho ni gisicho kendo gigoyo ni siboi ka giwacho niya, ero wasetieke. Samoro wasiki wacho ni gisetieki, dalano oserumo, tijno oserumo, nyithindego waseloronegi, nitie Jehova Shalom. Mumba wacho niya, wasetieke Ero wasetieke ma, ma e odiechieng' ma wasebet kwarito adier osechopo mi wanene to muma wacho apar gabiriyo ruoth nyasaye osetimo gima nochano chon adier gima ng'eyo ni nyasaye mar polo biro timo ne ng'ato ng'wono ere ng'ama wacho ni jehova osesiya osenyiera osenyier dalawa osenyier oda Osenyier nyithinda to Jehova kawuono awinjo wach ni elela kendo e, e Joshua achiel matindo abich muma wacho niya onge ng'at manosiri nyaka chieng' kata gitem onge ng'ama nosiri nyaka chieng' nitie Jehova mabiro mako badi ondike Isaya prang'wen kod abich niya oh, no, oh, niya asemako lweti ma korachwich mondo ilo wasigu manie mbeleni kata gi bi piero ariyo jehova osemako lweti wacha wacha ni jehova makamaka lweta aonge ng'ama diresa aonge ng'ama dimak lweta ijara kamoro amora mawuothe nikech ohanda temo ni mondo chung' to lwar temo ni mondo atedi to kethore temo ni mondo akendi to ok sudi temo ni mondo awil plode to pod ok nyalre wich bar osiko jehova mek bada makora chwich mondo ilona wasigu mochung' e mbelena ondiki ezekaraya ang'wen matindo abiriyo ni winji kata thagruok momako zerubabel dongo kaka gode to nitie jehova mabiro pie mochal kod pewe mano nyasachwa mapok olo ondike jeremia achiel matindo piero ariyo niya ondike jeremia achiel matindo piero ariyo ma ne gima dhi somo duong' odog ni were mak lo ondikie jeremia achiel matindo piero ariyo we achake gi apar gaboro ji duto mane pinyni kaka ruodhi mag Juda, ogendni mopogore opogore, kamoro amora miwuothe, kata mana kama idhiye, Mumba Konania gi jodongo gi jodolo Uh, kod ji mamoko duto biro bedo mamono kodi mano gima ondiki ni bedo to gibiro bedo mamono kodi mondo dalau kik sudi mondo andi kik sudi muma wacho niya to kawuono ami teko mondo isirgi e nying Yesu ja Nazareth. Ibiro chalo gi dala mochiel motegno kendo gi siro mar chuma. Oh, Andy biro bedo mochiel motegno, biro chalo gi siro mar chuma. Mano Jehova ema owacho. Mumbakona niya, kendo gi ohinga mar mula ok giniloyi, mano Jehova wacho. nikech abiro bet kodi kendo riti. An Nyasaye mawacho kamano. Jehova ogo raba stamp, ok gini loyi kata wasigu ket kite otieno kata okinyi odhiambo kata odiochieng' ok gini loyi. Ondike fweny adek matindo aboro naseketo dhat e mbelani ma onge ng'ama nolor ohala no onge ng'ama nolor tedoni no onge ng'ama nolor dakni no onge ng'ama nolor kata gibi gotieno kata gibi gokinyi onge ng'ama nolor ofwane yesu meja kone ni onge ng'ama nolor kata gitem onge ng'ama nolor e nying yesu ja nasaret onge ng'ama nolor ang'eyo jehova manyalo timo ne ng'ato ng'wono onge ng'ama nolor ondike zaburi pradek abich matin abiriyo ni gichiko na obadho kayiem nono kata ne gichiko obadho to nitie jehova ma jaruch gik mondiki e nitie ka nyakwar joka jese obiro ng'ielo kidino e lela maket kidino kando kidi mar dhier obiro ng'ielo kidi mar gope obiro ng'ielo kidi mar ich mar emo obiro ng'ielo kidi mar achaya obiro ng'ielo kidi mar ywak pile kod pile obiro ng'ielo mano jehova mapok olo kombeko chier mar choke jagalili molo lwenye bao yesu wacho niya biuru joma ogangre gi misike mapek abiro miyo uyweyo erego ng'ama kelo misigo wacho ni japaradis akelo misigo mar dhier mar chandruok mar gope mar tuoche mar tuech akele kawuono ne ondike na umachiel apar gadek nochodo nyororo motwewago ondike za eh, jeremaya prang'wen matindo ang'wen ni kawuono ni wuod ilikia agolo nyororo ok e lweti kata ne en nyororo mar chandruok machal nade wan kod jehova nisi yawe adonai duong' odogni wendona Ndike Mathayo apar gabich apar gadek gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidh ibiro pudh oko awuono ni kidino wapudhe oko kod tekre kod teko nyarombo kawuono wagole oko kawuono ni e nying Yesu ja Nazareth onge gima notem go wanda motame loyo Zaburi prang'wen matin ariyo wacho niya noywa yako gola chudho motimo todo ere ng'ama wacho niya kidi manie mbelenani osemiyo achalo ng'at manie chuodho ma kata gik manade mabeyo ok anyal yudo ng'ama nie chuodho motimo todo tiende ni gik ma kotemane ngimane gin gik madum onge ng'at manyalo rwake kata mane tedo onge ng'ama nyalo rwake kata mane dak ne onge ng'ama nyalo rwake onge gima ber manyalo timore ngimane osiko gi wasigu pile kod pile mumba konani noywaya ogolo achuodho motimo todo mano jehova nisiel gi bo ondike zaburi praboro gachiel matin auchiel nogolo ting' mapek odheche mag ting' mapek e goka kawuono wach ni jehova nisi ratega biro sibura biro ratega sebiro kawuono akelo dalawa akelo oda akelo nyithinda akelo jakohanda kawuono akelo tuo machanda golna odheche mag ting' mapek kuoma kawuono ni aol godhechegi ok achaka ting' gi kuoma odheru mar sandruok dheru mar gope dheru mar wich bar dheru mar ase golda kawuorani duong' odogni wendo ondiki e fweny abich ni we ywak sibuor mar dhod juda e moselocho en kod ratiro mar elu kitabuno kitabu manolorno manowach ni kanyo iloro gi kidi matek ma onge ng'ama nyalo yawo wan kod yesu ratego o nodhi e piny jomotho omayo satan kifungu wacha wacha ne jatend lweny kawuono pudhna kawuono ni el kitabu manoket dalawa ni ele aela kitabu manolor kod kida abiriyogi ela ela in kod ratiro mar timo na ng'wono ondike jeremaya achiel matin apar iwinji wuod ilikia kawuono ami teko mar muko gi pudho gi go piny kendo ami teko mar gero nyaka iger dalau da ot ni biro chung' e nying Yesu ja Nazareth joma noikore mar nyiero biro neno ka in gi odi biro neno ka in kod ot biro neno ka ohandi ochung' Jehova miyowa teko mar muko gi pudho gi go piny duong' odog ni wendona ndikie mika abiriyo matindo aboro wasika weuru nyiero nitie Jehova ma jaduoko lamo nitie Jehova ma jatimo ng'wono wadhi kodi e lamo e Zaburi prabich kod abich esachwa pari ng'ama okwamo ni zaburi prabich kod abich matinda par kod ochiko mumba wachona niya nyasaye ma osebedo ruoth nyaka nene biro winja kendo biro, biro loyogi to i gin onge gima ginyalo timo nikech ok giluore Ang'eyo Jehova manyalo loko nying ng'ato. Ndike ngeche pradek matindo pradek ni mokwongo en sibuor. Onge le moro amora maromo kode. Ting'a ting'a badi e mbele sibuor. Onge le maromo kode gweng'u kata gweng'wa. Ting'a ting'a badi e mbele sibuor. onge le maromo kode kawuono ni teko ne chalo jo teko jowi wadhi kodi e lamo jehova mar oganda lweny pare nyathi sikul ni pare miyo ma iwinji ni ruodha pare jaduong' ma ywakni ni nyasaye mar polo pare ohala mokwamo ni jehova mar timo Pare jogi moting'o bedegi ka ywakni malit ni ruodhowa. Chung' kod jogi ratego mar jolweny. To mana kuom nying Yesu. Amen. Jora magura jodala mageno. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bahati Ministries Israel Ler.

kendo 07 ae to 70 5376 mad jehova ma jasir joge osiru kawuono osiru kiny osiru ndalo ko ndalo amen